Amoti apwoyo tutwal aye lubo luo TV lok pa balalu lok pa balalu do ocito ma tye ka kato ka umu kuro ka waneno gin ma dong tye ka time i ot moko cik me Uganda en aye opposition gin dong gideg bedo i ot moko cik me lobo Uganda kimito ni gamente otyeki dok ogam lok kom balalu ma dong tye matek tutwal i Acholi Ka ineno kumalo me lobo Uganda inongo ni Acholi aye dong lok kom pa Lalo tye madit dong loyo iye. Dong inongo ni opposition gin owaco ni gibibino ka weyo Cerrot moko cik me lobo Uganda ka inen pudi gamente pe otyeko lok kom pa Lalo nyuto ni gin ducu gitye ka nongo lite. Laworo ni members me parliament oweyo bedo i ot moko cik me lobo Uganda kun gin kok ni gitye ka tic ki nying luyak ngom pa Acholi ki nying ni Balalo en aye gitye ka tic matek me yako kono ngom ma Acholi tye kwede en aye bene tyen lok muweko members me parliament guwaco ni gimito ni gamente okati ka maleng ka tic matek adada i lok kom ngom enoni dong lok ma ladit ma doro dul ma tamgi pat i ot moko cik me lobo Uganda man dul ma tamgi pat gin pa gamente ma tye i loc. ma pole wan wangeyo ni leader of opposition okato ki lok, lok matek adada i kom gamente i kom balalo laworo mutoka en otito ni balalo ma gitye i acholi gitye i ngom pa acholi ni eno ni diro manyen ma gikato mere kwede. ma gitye ka mito mayo ngom pa Acholi, ngom kwaro wek Acholi doki ma dano dong tye i can, kabedo ma bene can dit do adada iye kumedde ki gak ki peko ento nongo jo ma gitye ki miti i kom ngom gin biloyo ngom ento ni Acholi dong dugo lupeko i ngom ma megi cangi obimedde ameda calo lek odyelo okebu, meno lok ma Mpuga okati kwede i kom balalo. Odok bene ni President Yoweri Kaguta Museveni omiyo rukca ni balalo myero gua o ki i Acholi, jo ma peke ki cel myero gua o ki i Acholi, omiyo cabit adek keken nong dong balalo egu ni gunongo mutoka gutingo dyangigio. Ka itye ki ngom ma iwilo awila lok me ngom eno ni gibineno lacen. nongo ka icokkeo idoko cen tur nyo gangwu nyo ka ma ia ki iye ki lee ma megi-ni enoni Mpuga ma tye leader of opposition lok ma mege ma odok iye owaco ni eni mere weng nono eni weng nono eni tye diro ma gitimmere ka tic kwede me gwoko bene ko me gwoko balalo dong owaco ni ruk ca enoni president Yoweri Kaguta Museveni omiyo ma lubbe ki lok ma Salim Saleh aye omiyo tam iten ma General retired Salim Saleh en aye omiyo tam enoni it en, Calim Caleti ma ogoyo gonyo tye i lobo Acholi dong en bene owaco ni peko me ngom i Acholi dit tutwal dok eni Calim Caleti okati kwede laworo okati kwede laworo ni peko me ngom i Acholi tye madit tutwal ma mitte ni omyero kiloko aloka kinyam lok kacel. Ci lok me ngom pa Acoli lokke obio i agikkine, meno lok ma Jeneral Salim Saleh owaco. Dong owaco ni en pe bia ki i Acoli wang ma lok me ngom i Acoli otum. Peko me ngom, lapeny i lok me ngom wang otum. Obedo ka tito lok eni man eni kare ma onongo tye ka lok kono ki members me Uganda Development Forum. man ki cobe cafari loc man i ceng abic i nino dwe adek me dwe me apar wiye acel i Associan Fall National Park, Nwoya District en aye lok eni Salim Saleh okato kwede dong lok bene tye ma inongo ni Mpuga okati kwede ma owaco ni gamente myero oti iye ento ni balalo mogo tye mony balalo mogo tye ki muduku. ba bene lok eno ni ki i apar wawinyo actually pe ki i apar ki i okidi wawinyo bene lok eno ni ni balalo mogo gin tye ki muduku ma gitye ka bedo kwede watye ki generals mogo ma gitye i ngom Acholi mogo ma dong inenogi calo lulek dyangi egoni inenogi calo gin aye wigi ngom gin lutic ento kom wigi ngom kikome tye ludito mogo madongo i gamente dong giwaco ni pole. polle gua ki i Ankole ka ma latela lobo man President Yoweri Kaguta Museveni en a bene ki iye. Meno lok ma Mpuga lawor okato kwede matek adada ma owaco ni Acholi myero oyab wangi, gamente myero oti matek adada i kit me neno ni ngom pa Acholi ngom pa Acholi pe orwenyo ngom pa Acholi ki gwoko en owaco ni lok me yako ngom pa Acholi ki nying ni Balalo kitiyo ki diro mo keken diro mo keken me kwanyo ngom pa Acholi meno lok ma okato kwede Mpuga en owaco bene ni ruk ca mogo ma president okati kwede me goyo cel i kom ngom kwaro en onongo ni cik pe ye cik me tekwaro Acholi waco ni ngom ma dano tye ni ngom kwaro dong kigolo oda nyo kimiyo twero ni myero kigo cel-lo i ngom kwaro nyo kiwilo mere app apar bene mogo pe oo app cene mo matidi matidi mere ma nongo en kit ma boss me yam owaco ni dong bolo mere okwongo oyokke ki ger moni i kom dano ma nongo oneno ni dong rac ki cen dong ya meno lok ma tye i kom balalo balalo tammi tye ni ngo? Ngo ma omyero gitim? Balalo ma owilo ngom gitim ngo? Ruk ca ma President Yoweri Kaguta Museveni omiyo ni, Icwako pe icwako? Ka pe icwako, inoni omyero gitim ngo? Cit i comment section ci imi comment ma megi. Apwoyo.